Хәерле көн, Резидә. Хәерле көн, Гөлназ.
Резидә, менә безнең бүгенге очрашуыбыз, әлбәттә, шушы пандемияда вакытында очрашу. Бу көтелмәгән вәзгыять бөтенебезнең тормышын башка якка үзгәртте дә куйды. Ә менә синең тормышыңда үзгәреш булдымы? Сиздеңме син шушы пандемия вакытын? Ул инде, Гөлназ, сизелмичә калмый инде ул, сизелә ул, бөтен яктан да сизелә ул, финанс ягыннан да сизелә. Гомумән, без бит инде өйдә утыра торган кешеләр түгел. Бу менә шушы пандемия вакытында аның бер минусы да бар инде, минуслары да бик күп. Плюсы да бар аның әз генә, шушы якыннарың, туганнарың, әниләрең, менә туган авылың күбрәк, менә бакча, кырлар, шушыңа күбрәк, шушы тирәдә йөрисең, шуңа күбрәк игътибар итәсең, якыннарыңа игътибар. Резеда, сүзеңне бүләм, якыннарга игътибар синең тарафтан, Һәрвакытта да булды, бар һәм булачак дип уйлыйм. Булачак. Мәсәлән, синең кебек артистны белмим мин. Менә син үзең өчен генә яшәмисең, син туганнарың өчен яши торган җырчы. Э, мин беләм, мәсәлән, инде менә караучыларыбызга әйтеп китим әле, кызыкта булсын, бәлки үрнәк аларга да э, бер мисал булып торыр. Узган ел Теге нарат күркәсен җыярга дип урманга бардык без. Мин анда ярты литр банка да җыеп кайта алмадым, чөнки тапмадым, буем да җитмәде. Булса, күренгән булса җыйган да булыр идем. Ә син шул вакытта җиде чиләк нарат күркәсе җыйдың. Һәм шуны эшкәртеп, шуның сиробын ясап, туганнарыңа да таратып чыксын. Менә ничек иренмисең, Ризде? Иренмим, иренмим.
Мин яратып эшлим бу эшне. Аларның инде бөтенесенең дә мөмкинлеге юк.

Әй бу гомер юллары. Туган авыл, туган як, туган нигезгә мөнәсәбәт тә синен башка төрлерәк. Башка төрле. Әй, бик яратам туган Син айга ничә тапкыр кайтып киләсең Минзәләгә? Бик күп.
Мин атнасына бер өч тапкыр кайтырга да мөмкин, шулай килеп чыгарга мөмкин. Бер атнадан артык мин ята алмыйм. Мин кайтып килергә тиеш. Анда эшлиме мин, Теге юл баш теге юл арасында кереп чыгуда шунда авылга авылга кайтмыйча мин түзәлмим. Монда гына ята алмыйм. Нәрсәсе белән тарта ул авыл? Белмим. Анда туган як, аның бит әле кайтканда Э, кайчагында инде иртәрәк кайтырга туры килә кояш чыгып килә кояш батып килә монда аның һавасы аның табигате ул аны аңлатып бетергесез әни аллага шөкер исән сау ничек кайтмыйсың инде үзеңнең туган нигезеңә әниең янына бик рәхәт мизгелләр. Яратып кайтам. Аннан соң тагын менә тагын бер матур эшен әйтим әле, син улай берлән әйтмәячәксең, менә мин дустым буларак беләм, башкалар да белсен дим инде мин бу әйберне. Менә син авылда ябылган мәктәптән э, кадерсезләнеп яткан китапларны җыеп алып килеп, шуның тузаннарын сөртеп, Казандагы китапханәгә тапшырган кеше дә бит әле. Ансын әле аны бер кеше дә белмидер, Игүлназ, моны бөтен дөньяга сибү була инде ул. Мин андый э, аны, аны сөйләргә уйламаган идем, сиңа гына сөйләгән идем. Без инде ничектер шул мәктәп ишек алдыннан үләннәр җыеп, теге тавыкларга нәрсәләргә әни белән кергән төштә кереп чыгасы иттек. Безнең инде анда интернат бар. Ачык, ишекләр ачык тора инде. Керсәк шунда. Анда бик Күп яхшы китаплар алар инде кадерсезләнеп, алар инде җыелып куелган булгандыр. Теге ташландык дип әйтим, караучысыз өйгә балачага да керә бит инде. Алар аны таратып бетергәннәр. Мин аны күреп шаккаттым да, теге әйбәтрәк китапларны җыеп, тузаннар сөтеп, юып, менә монда Казанга алып килеп, мин аны библиотекага тапшырдым. Шундый классик әсәрләр бар. Искиткеч китаплар бар анда. Аннан нәрсә генә юк. Аннан соң, Резеда, менә ха иҗатка әйләнеп кайтсак, җырчы өчен, әлбәттә, тамашачы булуы кирәк. Ә менә синең тамашачың кем? Өлкән яшьтәгеләрме, апалармы, ир-атлармы, җегетләрме, кызлармы дигәндәй? Менә мин инде ачык кына әйтә алмыйм. Барган җиремдә гел инде менә шулай хатын-кызлар, минем ирем сезне ярата, менә минем ирем. Ир-атлар ярата, нишләп яратканын ансын әйтәмим. Әллә минем тавышларым, тавышым аларны кысмаган булган өчен яраталар микән? Шуңа минем ирем сезне ярата дип әйтәләр дә, мәйтәм сез яратмыйсыз мин әллә. Мин дә яратам ди. Шулай ирем күбрәк ярата дип әйтәсе килә инде. Менә әле бер көнне генә игътибар иттем. Бер тутырып карадым дигән җырны җырларга бөтен ирләр сиңа кушылып җырлап утырдылар. Менә бу да, димәк, ир-ат тамашачының сиңа игътибары һәм мәхәббәте зур икәнен күрсәтә торган әйбер дип

Менә әйтәсе килгән сүзләреңне халыкка җыр аша җиткерә ала торган җырларың барлыкка килде. Авторлары шуларның кемнәр? Мин инде андый җырларны мин гомумән элек җырлый башлаганда ук шундыйрак җырлар белән кереп киткән идем инде мин. Ә инде заманча заман үзенекен итә, әзрәк тизрәк җыр, тагын күңеллерәк җыр, шундый җырларга соңгы арада шундый җырларым күбәеп китте. Ә менә хәзерге менә бер-ике соңгы елларда Шундый сүзләре бик матур. Аннан соң теге тормыш турында, гомумән, э, мәхәббәт турында гына түгел, бөтенесе менә шундый э, дуслык, гаилә, тормыш, яшәү, гомер, э, алга барабыз бит инде Гөлназ. Әлбәттә. Шуңа күрә шундыйрак җырлар сүзләренә бик катты игътибар итеп, шундыйрак җырлар җырлыйм. Э, Менә бу соңгы вакытта бер билмим бер унлап җыры бардыр. Риваль Хисмәтуллин белән Айгөл Вәлиуллина сүзләренә язылган җырлар бик күп минем репертуарымда. Аларның җырлары бик матур инде. Җыр җибәрәләр дә җыр җибәрәләр. Мин әйтәм, бөтенесен дә җырлап бетереп булмый. Менә ул гел миңа атап язылган сыман. Сүзләр дә, көе дә шулай. И соңгы вакытта инде менә Илшат Харисов Менә безнең Чирмешән егете, аның сүзләре бик матур. Аның сүзләренә язылган Ринас үзе безнең Чаллы егете Ринас Әхмәтов көенә язылган җырларым бик күбәйде. Э, шушы ук нидә бу? Бу да шушы ук шул юнәлештә бара. Юнәлештә бара. Менә бик яратып шундый яңа күлмәкне яратып киясең бит әле. Җырларымны да шулай яратып, яратып менә күрсәтәсем килә тамашачыларга. Бик матур җырларым бар әле минем җырланмаган. Алла бирсә, менә шул концертлар сезоны башланып китсен дә. Алла теләсә.
Тамашачыга җиткерергә ул җырларны. Менә хәзер э, бер көнне җырлап күрсәттең, әле табадан төшкән җыр дип әйтеп тә булмый, бер генә куплетын. Менә шул җырны тагын безнең караучыларыбызга җиткерик әле. Дисеңме? Әйе.

Аллаһ сине ташламаса, бәндә сине ташламас. Аллаһ сине ташламас. Рәхмәт, Резидә.
Искиткеч матур җыр, әйе ташламасын. Ходай Тәгалә һәрбер хатын-кызның куанычы бала бит инде. Инде Зөләйхага әйләнеп кайтыйк. Ә Зөләйха хәзер зур, буе белән синең буйда. Шулай. Менә син Зөләйханың кем, нинди кеше булуын теләр идең? Беләсезме, мин аның бик бәхетле булуын теләр, теләр идем хатын-кыз буларак. Гомумән шушы дөньяда, шушы җәмгыятьтә ул үзен үзе табардай булсын иде. Без инде бергәләп тә эзлибез. Хәзер инде э, профессия дип әйтимме, һөнәр эзли үзенә. Әни кем булыйм микән? Бысын карый, тегесен карый, әле бала чага бит ул акчасын карый. Әни моның акчасы күпме ди? Кызым әле мин әйтәм, акчасы булганчы бит әле үзеңне күрсәтергә кирәк, эшләргә кирәк. Мин аның чын кеше булуын телим. Ул булсын тыйнак та, ул булсын тырыш та, ул булсын менә ялкау булмасын, ул менә шундый кеше булуын телим мин аның. Кеше булсын, бәхетле булсын, гомумән, матур хатын-кыз булсын.

бер генә э, елга да кайтмас идем кире якка менә шушында мин яшим шушылай миңа рәхәт мин үземне шушы килеш яратам һәм мин теләр идем минем теләгем исәнлек саулык теләр идем ул менә рәхәт бүген барыбыз да исән сау шулай бит сау сәламәт менә шушы саулык сәламәтлек безне ташламасын сау сәламәт булып илләребез тыныч булып шушылай матур очрашырга язсын сәхнәләргә рәхәтләнеп чыгып тамашачылар белән күзгә күз карашып Рәхәтләнеп җырларга язсын, матур җырларыбызны, матур киемнәребезне күрсәтеп, менә шушы зур бәхет, Амин.
исәнлек, саулык һәм очрашу. Амин.
Нәкъ шул ук теләкләрне үзеңә җиткерәм, Резидә. Ходай кабул итсен. Амин. Ә без, Алла бирса, зур концерт залларында маскаларсыз яраткан җырчыларыбызның иҗатларын яңадан күрергә язсын. Амин. Уңышлар, гаилә иминлеге, саулык-сәламәтлек телим. Исән-сау булыйк. Амин.